Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşy ýaly bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzugymyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup laýk basmagyňyzy we bolsa bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Onda näme, kanala agza bolup laýk basan bolsaňyz we şu wideony tomaşa edip bolandan soň teswir ýazmaga taýar bolsaňyz, geliň indi şu günki günüň wideosyna başlalyň. Bu günki wideomyz pul gazanmak hakynda bolar. Halal ýol bilen aňsat we çalt uly mukdardaky puly gazanmak her kimiň arzuwydyr. We beýle arzuw etmekde hiç hili aýyp ýa-da bir ýalňyşlyk ýokdur. Sebäbi her kimiň öz maşgalasy, bala-çagasy we ýeterli derejede aladasy bardyr. We şol aladalary ýeňilleşdirmek üçin bolsa, elbetde, pul gerek. Hem-de näçe kän bolsa, şonça-da gowy. Bu wideoda men size uly mukdardaky puly halal ýol bilen gysga wagtda gazanmagyň ýollaryny aýdyp berjek. We siz-de öz gezegiňizde şeýle gyzykly hem-de peýdaly maglumatlaryň gelmesiniň dowam etmegini isleýän bolsaňyz, şu kanala agza bolup, laýk basarsyňyz diýip umyt edýärin. Bilýän, bilýän. Şu ýerde köpiňiziň aklyňyza uly mukdardaky puly beýle çalt gazanyp bolýan bolsa, näme üçin ilki bilen özüň gazanmadyň diýen pikir gelendir. We meniň jogabym hem men şol maglumatlary aldygym dessine şol uly mukdardaky pullary gazanmaga taýýarlanyp başladym. we şol bir wagtda-da siziň bilen hem paýlaşmak isledim. Sebäbi Ilim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn diýlişi ýaly, men bu maglumatlary diňe men bilsem boldy. Gazansam gazanmasam hiç kime aýtman gezjek diýmän, ähli türkmenler bilen paýlaşmagy makul bildim. Sebäbi kim biler? Belki-de başarjaň ýaşlarymyz, ýaşulularymyz, uly-kiçi her kim bu puly aňsatlyk bilen gazanyp biler. Goý kim gazansa, şonuňky bolsun. Şu ýerde belläp geçilmesi gerek bolan wajyp zat bardyr. Ol hem, Aňsat diýsem, ýöne baryp alyp gaýdybermelidir diýip düşünmek ýalňyşdyr. Pul gazanmak üçin aklyňy ulanmak we başarjyňlygyňy görkezmek gerek boljakdyr. Eger şolar bar bolsa, onda işiň şowuna. Geliň indi şol uly mukdardaky pul gazanmagyň ýollaryny öwreneliň. Birinjisi Millennium Prize Problems ýa-da rusça ady Zadachi Tysyçletia ady bilen belli bolan alty sany çözülmesi iň kyn bolan matematiki meseleler. Ilk başda bütin dünýädäki matematikada iň ýokary derejä ýeten ylym adamlarynyň

Eger siz matematikany gowy bilýän bolsaňyz we şol matematiki meseleleri çözüp bilseňiz, size 1 million dollar pul bererler. Bu diýmek, eger siz galan şol 6 meseläniň altysyny da çözseňiz, size 6 million Amerikanyň dollaryny berjekdirler. Synanyşmak isleýän ildeşlerimiz bar bolsa, üstünlik arzuw edýän. Ikinjisi, eger siziň binalaryň dizaýnyny taýýarlamakdan başyňyz çykýan bolsa we öň hiç ýerde görülmedik özüňiziň oýlap tapan täze ekologiki we ykdysady taýdan amatly jaý dizaýnyňyz bar bolsa, Siz World Habitat Awards atly ýaryşa gatnaşyp, on müň iňlis poundy baýragyny gazanyp bilersiňiz. Eger gatnaşmak isleýän ildeşlerimiz bar bolsa, üstünlik arzuw edýän. Üçünjisi, bilşimiz ýaly, dünýädäki adam sany her ýyl artýar we gelejekde beýle uly mukdardaky adamlary iýmit bilen üpjün etmek uly mesele bolup biler diýen çaklamalar hem bar. Şol sebäpli-de her ýyl Bütindünýä banklarynyň kömegi bilen, Thought for Food Challenge geçirilýär we şol ýaryşa gatnaşyjylar tehnologiki we oba hojalygyna amatly azyk önümlerini öndürmegiň ýollaryny tapýarlar we ýeňiji bolan otuz müň amerikan dollaryny gazanýar. Dördünjisi, eger siziň tehnologiýadan başyňyz çykýan bolsa we Nokia-nyň öndürýän tehnologiýasy üçin täze programmalary taýýarlap bilseňiz, Nokia Open Innovation Challenge-e gatnaşyp, ýüz ýetmiş bäş müň dollar baýragy gazanmak şansyna eýe bolup bilersiňiz.

Ýa-da bolmasa Pole çudes. Siz şol programmalara tapylmasyna, jogabynyň tapylmasy kyn bolan soraglary ýazyp bilseňiz we siziň ýazan soragyňyza jogap berip bilmeseler, uly möçberde pul gazanmak şansyňyz bolup biler. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň hem soňuna geldik. Eger şu wideo göwnüňizden turan bolsa, agza bolup, laýk basarsyňyz diýip umyt edýärin.